וואס איז די חילוק צווישן אמונה און בטחון? מ'האט אונז אלע אויסגעלערנט אז א איד דארף האבן אמונה און בטחון, לכאורה איז עס איין זאך, ס'גייט האנט ביי האנט, גלייב און פארלאז דיך, אמונה גלייב און בטחון פארלאז דיך, אז א מענטש גלייב באמונה שלימה, פארשטייט זיך ער פארלאזט זיך אויפן אייבערשטן, איז וואס די חילוק צווישן די צוויי? איז ס'דא אפאר פשטים וואס איך האב געהערט, און כ'האב געזען אז אלע פשטים קומען צו צו די זעלבע זאך, פשוט יעדער זינגט עס אויף א אנדערע ניגון, און און ס'איז אויך דא אסאך זאכן וואו מ'קען רעדן וועגן אמונה בטחון, מדריגות, און וויאזוי מ'קומט אן, באט יעצט וויל איך רעדן אויבערפלעכליך, וויאזוי קען מען פארשטיין פשוט די חילוק צווישן אמונה און בטחון. איז פון אויבן אויף קען מען זען אמונה טייטש גלייבן, בטחון זיך פארלאזן, זייטס בעליוו און טראסט איז פון אויבן אויף איז אמונה אביסל נידריגער ווי בטחון, בטחון טייטשט ווען א מענטש איז ארויף א העכערע מדריגה אין גלייבן פארלאט ער זיך. סאו באט ס'קען זיין אזא זאך ווי א מענטש גלייבט און ער פארלאט זיך נישט. סאו לאמיר מסביר זיין בין אדם לחבירו. לאמיר זאגן דו קענסט א מענטש, דו ווייסט אז דער מענטש רעדט נישט קיין שטותים. ער וועט קיינמאל נישט דיר קומען זאגן אז דאס און דאס און דאס סתם ווייל ער האט אזוי גע'חלומ'ט נעכטן נאכט. יעצט אין די אנדערע זייט גייסטו אים נישט בארגן אזוי שנעל געלט. ווייל דו ווייסט נישט צו דו קענסט דיך פארלאזן אויף אים. ווייל כדי צו בארגן געלט, צו פארבארגן געלט פאר יענעם, דארפסטו דיך פארלאזן אויף יענעם. דאס איז שוין מער ווי נאר גלייבן, ווי מען זאגט אין ענגליש יו העוו טו טראסט הים. און דו הערסט כמעט נישט אזא זאך ווי א מענטש זאל זאגן אה כ'האב אים געבארגט געלט ווייל איך גלייב אים. ס'גייט נישט אפילו צוזאמען, פארוואס? ווייל א מענטש דארף פילן קאמפארטעבל כדי צו פארבארגן געלט, צו וויסן אז מען קען יענעם טראסטן, ער איז א פארלעסליכער מענטש. יעצט א מענטש וואס רעדט נישט קיין שטותים און ער קומט און ער בעט דיך הלוואה, איז די סיבה פארוואס קען זיין די קענסט אים נישט טראסטן איז אפשר ווייל ער איז א צופלויגענע מענטש, מוז נישט זיין דווקא ער איז א גנב, ער איז דשאסט צופלויגן, ער קען דארפן נאכלויפן פאר די געלט, צו פשוט ווייל ער איז צופלויגן וועט ער נישט זיכער מאכן צו באצאלן אין טיים צו אפשר איך ווייס נישט באצאלן אין צען יאר ארום צו בכלל נישט, ער איז א צופלויגענע מענטש אבער מיינט נאכנישט ער רעדט שטותים, סאו זעסטו אז ס'איז דא א מושג ווי א מענטש קען גלייבן אין עפעס, אבער ער פארלאזט זיך נישט. יעצט, מען קען עס מזיז זיין אויפ'ן אייבערשטן אויך, ווי א מענטש קען גלייבן אין די אייבערשטער און זיך נישט פארלאזן. לאמיר זאגן א מענטש גייט דורך א שוועריגקייט אין לעבן, און ער זאגט אז ער האלט אז באשעפער האט חס ושלום געמאכט א טעות, ער האט געדארפט געבן די ווייטאג פאר יענעם, נישט פאר מיך. כ'מיין ס'איז דא אזא מושג ווי מענטשן זאגן אזעלכע זאכן. דאס טייטשט דער מענטש גלייבט, ווייל ווען ער גלייבט ווען נישט אז דא א באשעפער אויפן וועלט, וואלט ער געזאגט וואט א קאואינסידענס, אזוי האט צופעליג געשען און פארטיג, איך מיין יא ס'טוט אים וויי, באט וואס אז ער גלייבט נישט אין גארנישט האט ער נישט קיינעם וואס צו בלעימען האט קיינעם נישט צו זיין אויפגערעגט אויף, ס'טייטש דער מענטש גלייבט אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט און ער האלט אז ס'קומט זיך אים נישט די ווייטאג,

ווייל יעדער איינער האט אמונה, דער רמב ם שרייבט, יעדער איינער גלייבט, די שאלה איז אין וואס. סאו א מענטש וויל נישט עוסק זיין אמונה אין די אייבערשטער, וועט ער גיין זוכן עפעס אנדערש, אבער ער גייט גלייבן, ס'נישט דא אזא זאך ווי א מענטש, עסט קיינמאל נישט טרעפן אזא זאך ווי א מענטש ער גלייבט נישט אין גארנישט, ס'נישט דא אזא זאך. סאו. און ווייזן אפילו די כופר גלייבט אויך, און נישט נאר דאס וואס די כופר גלייבט נאך מער אין די אייבערשטער ווי א מענטש וואס גלייבט אין אייבערשטער אזוי איך רעד אויך מיט געגלייבט ער גלייבט אבער יו נאו ער טוט נישט גארנישט וועגן דעם א דזשאוק אזא מענטש איז געשטאנען אין די איזרעלי עמבעסי. און אין בעק פון אים איז געשטאנען א מענטש און ער זאגט אים ער קומט פון א קיבוץ און אין זיין קיבוץ האט מען געהאט צוויי שטארקע מנהגים איינס אז יום כיפור האט מען געמאכט א סעודה און די אנדערע איז געווען אז פסח האט מען געגעסן חמץ זאגט ער אבער די יונגע דורות קוקן אויס ווי זיי האלטן נישט אן די מנהגים יעצט וואס זעסטו פון דעם די אלע. ציונים, די אלע וואס האבן געשריגן אז זיי זענען כופרים, זיי האבן געטענה'ט אז זיי זענען כופרים, זיי האבן נאך געגלייבט אין די אייבערשטער מער וויפיל א פלעינע מענטש גלייבט, ווייל ער איז געווען אזוי ביזי צו גיין אקעגן די תורה, וואס טייטש דאס אז דו גלייבסט אז די תורה איז אמת, סאו נישט וואס גייסטו אקעגן? סאו דאס טייטש אפילו דער כופר גלייבט אויך, און דער כופר קען נאך זיין גלייבט מער ווי א פלעינער מענטש, וועגן דעם פרובירט ער עס אויסצורייסן פון זיך ווייל ער וויל נישט גלייבן. סאו פארשטייסטו עס איז דא א מושג ווי א מענטש קען גלייבן אבער ער פארלאזט זיך נישט. יעצט אבער די ווארט אמונה קומט פון די ווארט נאמן ס'איז האט שייכות מיט די ווארט נאמן און די ווארט נאמן טייטש זיין געטריי ווייל אסאך מענטשן מיינען אמונה אין די אייבערשטער מיינט נאר גלייבן. און מסביר זיין די חילוק צווישן זיין געטריי און נאר גלייבן, ווייל ווען א מענטש גלייבט אין די אייבערשטער, אזוי ווי יעדער גלייבט אין די אייבערשטער, וואס אבער טוסטו מיט די אינפארמעישן? ס'טייטש, לאמיר זאגן איינער קומט צו דיר, א מענטש וואס האט ליב צו עקספלארן, ארבעט פאר א קאמפאני וואס זוכט מיינס, ווייסט אזוי ווי גאלד מיינס, אייזן, אויל, און ער זאגט אז זיי זענען געווען אין יוטא און זיי האבן געטראפן דארט א גאנצע מיין פון גאלד. אקעי, איז לאמיר זאגן א מענטש דו קענסט גלייבן, נישט סתם איינער וואס קומט יעדן טאג רעדן שטותים. מ'קען גלייבן אזא מענטש. און דו וואקסט ווייטער. ס'פארט אריין פון איין אויער, ס'פארט ארויס אין אנדער אויער, עש'ס עס מארגן גיין פארציילן פאר דיין חברים האסט געטראפן איינעם. דאס טייטש, וואס האסטו געטון מיט די אינפארמעישן? ווייל בדרך כלל ווען א מענטש הערט אזא זאך און ער האט א. קליינע הוה אמינא אז דאס קען זיין אמת, וועט ער זיך גלייך אינטערסירן, אפשר קען איך אינוועסטן אין דער קאמפאני? אפשר קען איך אינוועסטן דשאסט אין דער מיינד, אפשר איז דאס א נייע קאמפאני, א ניו סטארט-אפ, דו גייסט יעצט אינוועסטן, זיי האבן געטראפן גאלד, און טאמער מען הייבט אן גראבן גאלד און אסאך, קענסטו מאכן יעדע יאר מער געלט וויפיל דו האסט אינוועסטעד ארידזשינלי. סאו א מענטש וואס גייט און הייבט זיך אן אינטערסירן,

יעצט וואס איז פשט דעמאלטס פון בטחון? בטחון איז אז א מענטש פארלאזט זיך אז די אייבערשטער איז מיט אים, און די אייבערשטער האט אים נישט פארלאזט. סאו דאס טייטש אמונה און בטחון קען זיין אין א וועג צוויי פארקערטע וועג, ס'איז די זעלבע זאך אויף צוויי פארקערטע וועגן. אמונה טייטשט איך גלייב און די אייבערשטער און איך בין געטריי צום אייבערשטן. און בטחון טייטש אז איך גלייב אז די אייבערשטער איז געטריי צו מיך און אלעס ער טוט איז פאר מיין טובה. חזון איש פלעגט זאגן אז בטחון טייטש אז איך פארלאז מיך אז אלעס די אייבערשטער טוט איז גוט. ווייל מענטשן האבן א טעות זיי זאגן האב בטחון עט אלעס זיין גוט כאילו עט זיך פארלאזן אויף די אייבערשטער עט די אייבערשטער אלעס טון דיין וועג. ס'איז א טעות. ווייל האב בטחון וועט אלעס זיין גוט טייטש האב בטחון, העסטו זען אז אלעס די אייבערשטער טוט עס גוט. ס'איז א שווערע מדריגה אנצוקומען דארט, און אין דעם איז עס א עבודה. אבער דאס איז פשט פון בטחון, און דאס איז די חילוק צווישן אמונה. אמונה טייטש אז אונז זעמיר געטריי צום אייבערשטן, און בטחון אז איך פארלאז מיך אז די אייבערשטער איז מיט מיר א גאנצע צייט. און האפענטליך אין קומענדיגע דרשות וועט מען מער רעדן וועגן מדריגות אין אמונה, מדריגות אין בטחון, און אויך קען מען רעדן פון ידיעת השם, וואס איז פשט פון ידיעת השם? כ'האף ענק אלע פארשטייען, האטס א פרייליכן טאג.